Ya, Ya. kre- kran noa kregiñ neuze gant euh, prelou oa ket fentus-tre. Non, nouvelle boise.
Ya, En même temps.
mais, bah, ya, ben, c'hoarioù vidéo. Mais a oa pouezus memes tra. Ya.
Setu e miz Gouere, d'an daou a viz Gouere ha d'an unnek a viz Gouere, e zeus bet embannet er gelaouenn Libération ur pezh enklask, rannet e daou pennad, noc'h eo. Um, un enklask a zo bet kaset da benn gant Marius Chapuis hag Erwan Cario, hag a oa diwar-benn um, penaos euh, Ubisoft, dreist-holl Montreuil, ma, ma chans mat. Mais Ubisoft dre vras, evel embregerezh, hag euh, penaos doare, an doare ma c'he bet losket tud resis alies e postoù UL3 da ober farz den ogredal pe pa n'eo ket gwasoc'h hag a oa e, a bep seurt tud a desteni e-barzh euh, tud hag a o deus ranket kuitaat Ubisoft pe o, o deus euh, Ba n'o deus ket gallet gouzañv ken hag a zo aet kuit. Pe c'hoazh rev hag a zo labourat du-hont c'hoazh dindan an oioù faos quoi. Mm. Hag euh, evit displegañ, ben a fin an doare pistrius un tamm a zo euh, da verañ an trev e ti Ubisoft. Euh, da lakaat ar bec'h war ar re a fell fede klemm ha n'eo ket war an dud koblus. Hag ben a fin a zeblont, tout an trev-se a zeblont gwriziennet don En embregerezh hag e postoù uhel-tre quoi, renerien pe isrenerien. D'am soñj e vo un istor an DRH a oa gwreg unan eus an dud kablus à toute fin. Enfin, a seblant e gruchet don. Ya, setu en eil pennad dreist-holl e sklaer penaos perzh ar plac'h oc'h em eus kejañs a zo en DRH. Hag ba, Peurbern tud a zo bet o lârat dezhi e oa ur gudenn hag yeah. euh, bep tro oa ah mais emañ ah t'eus ket komprenet oa nemet ur farsadenn euh, mont ra an traoù wc bet ar c'hoarioù video bepred oa benn a fin euh, laket an traoù da vezañ euh, skan hag fentus padalon en grevustre yeah.
setu
Ba me 'guzul dec'h lenn an daou bennad-se a zo hirrawalc'h me a vez lennet memes tra ezed. Pezh a zo zo skouerioù ezus a-walc'h e-barzh setu diwallit kwa. Evit ar re a zo a c'hall bezañ ba penaos frammet gant seurt reoù. Pezh a zo da lakaat war wel e a zo ivez zo bet un enklask, un enklask, un efed diouzhtu gant an enklask-se. hag a zo ba Yves Guimon eus savet ul lizher evit ba digarein fin pe kemer e kont ar pezh a oa bet diskuliet bon se e oa un tamm rediet d'ober en assume da menañch hag meur a den a zo bet meneget a tud all a-barzh an enklask kwa dre o anv a zo bet skarzhet goude enklaskodi a-barzh Ya, goude n'eo ket sklaer ma int bet skarzhet pa ma int kuit drezo unan a-wechoù ne tud a zo o deus roet o dilez pe na fin. Ya, setu. Ar re all a zo skarzhet mais pe euh, o deus graet un penaos eo anvet se un emglev quoi. Ya, setu. D'am soñj dre vras zo bet un emglev evit an holl mais mm. bon. Noc'h e no zouez zo Tommy François an den a oa ar muiañ meneget er pennad kentan an nebeutan. Serge Asquet a zo an eil euh, meneget ar muiañ. Hag e deus tu kentoc'h Ubisoft Montréal pe war a seblant ben a fin ar pennado a gomz dreist-holl deus France. Yeah. Mais euh, en ur stumm oa un des- a- an doare-se da verañ an traoù a zo e Ubisoft dre vras a zo ken e lodennoù a zo e lec'h all. Noc'h em eus kudenn a zo bet ivez e Montréal. Ba dresto, les Oken e France et Ubisoft zo ar gevredigezh etrevroadel, fin bet war bern tud a teu eus ar bed a-bezh, emet war ar video. Neuze e teizet ben a fin tud eus peplec'h ar bed zoken ma on dut e kablus a oa gallaoued dre vras. Ya, fin Tommy François zo Amerikan hag all. Oui, ok.
Après, bon, pezh ne displike netra. N'eo ket euh, muioc'h kablus pe nebeutoc'h kablus euh, Blandade. Euh, setu Norada Square et Ubisoft Montréal. Euh, Yanis Mala a zo a oa rener Ubisoft Montréal a zo bet N'ouzon ket pa zo c'hoarvezet m'emañ ket ken. Ha bez' un den anvet Kristof de Rennes, en e blas, va ya- Maxime Bellin zo e-touez ar re o deus roet e dile- o dilez. Ha un pezh 'oa an displegadenn a oa, met na fin Kristof de Rennes a zo un den c'hoazh tostoc'h deus Yves Guillemot, evit na oa euh, Yanis Mala. Ah, ya. Hag benn a fin, 'vije lâret strategiezh Ubisoft. a zo benn fin startañ d'an traoù evit vije renet c'hoazh muioc'h gant ma meus kelc'h. Ah ya. Tud quoi, hag pas ledanaat. Ok. Un tamm souezhus evel doare d'ober evit ar poent.
An doare da vez razet gant Ubisoft a zo bet souezhus a zo ivez da leg ar penn kentañ fin lakaet o deus amzer da... Forzh penaos d'am soñj e oan dija emskiant e oa ar gudenn-se mm. me rean ket foutre ker yeah. ez eo bet ober tra war wech ma oa bet lakaet er gazetenn. Ya, hag ober van, euh, puis oa barzh an eil pennad. Doupit ur ekoje muioc'h diwar-benn an DRH ha tout-se zo unan bennak a desteni peogwir e oa bet lakaet e plas un doare strollad evit komz diwar-benn seurt traoù hag fin ur strollad da ba a c'hallfe lârat just a-walc'h d'an DRH ma oa kudennoù ha tout. Hag ur strollad-se n'eo ket bet tamm ebet kemeret e kont a-bezh neus ne va dija gwad 'vel labour kwa. Ya. Oc'h be oa, be oa doareoù da, fin, e gwirionez oa, oa doareoù war ar, ar paper d'ober van bezañ, ah, oberiañ war-dro a-seurt kudennoù, met pa oant diskuliet pe lakaet war-wel, ah non, n'eo ket grevus, quoi. Oc'h e oa just evit lârat, mais non, bez zo, bez zo mat ur burev o fin pe tud a ra diwar-benn-se ha n'o deus james ket lâret dimp. Mm. Fin de, ben a fin est super squam quoi. Ah, bez zo ivez euh, bet ur pennad e saozneg war n'ouzon ket peseurt kazeten ivez euh, a gomzi war benze hag un den a oa bet o atersi euh, tudal au labourat de Ubisoft a gomzi un tamm ivez muioc'h diwar-benn en effet joue un doar en argalze war ar c'hoarioù o unan ah. hag ba re welez Serge Asquet nemzañ je labourais war Assassin's Creed yeah. War Assassin's Creed zo bet déjà historio gant un tudennoù merc'hed yeah. lies c'hoarier a zo a rezies da da anima tout hag war a seblant on est censé barzh Odyssey et oa censé davezañ juste un tunnel plart mais de se an dud e paen on deus rediet fin e fait mad ur pod hag ur plart pe ur mm. fel ket d'er c'hoarien c'hoari an ur plart enfin tout se yeah. um, setu Setu une résuror, nous on a fercé et fait jo pas d'heure penat roas. Ya, mais bon, euh, avec mes gars, euh, avec quelques causes de calze d'Ivar Benzig, on a un média ou brasse quoi.

Neuze baoe pell e fell da Epic lakaat reuz un tamm war marc'had ar c'hoarioù video ha klask en em dizober eus ar werzherien vras a vev war ar savennoù evit pezh a sell ouzh ar gwerzhoarioù video. Neuze kroget 'neus 'vel-just gant an Epic Game Store, neus klasket neuze lakaat berr war stib, neuze komzet hon boa diwar-benn se, a glaske neuze tapout un delezad bihanoc'h war ar gwerzhoù. Marc'hata un werzhoù da lâret eo c'hoarioù vez degouezhet nemet war an ekip Peak Game Store. c'hoarioù bras en o zouez. Super Nintendo get Reus peogwir oa bet metro daou vil tri ha tregont d'am soñj hag Borderlands 3 c'hoarioù mousset. Ya, traoù bras a-walc'h memes tro. Ya, setu traoù a gortozet gant ar c'hoarierien. Hag int bet rediet da steuliañ an Epic Game Store evit c'hoari. Neuze bremañ war ar marc'hadezoug e klaskont en em gannañ peogwir ar marc'hadezoug a zo e gwirionez... An hini brasañ Dija eo an hini brasañ hag ouzhpenn eo bevennet gant ar werzherien, gant Apple ha gant Google peogwir war Android e posupl staliañ traoù e diavaez ar Play Store met e luziet eo ha war Apple n'eo ket posupl, pe an App Store pe les trains.
Pe jailbreakiñ ha tout, met n'eo ket posupl. Er marc'hadoù-mañ neuze Google hag Apple e kemeront Tregon-Dregan, dreist-holl Apple, eus pep treuzgraet a vez graet dre an arload ma vez prenet ur skin... petra eo un dra... Fortnite Ya, ur skin Fortnite aze gant Keanu Reeves.
T'as anvet déjà ar film
John Wick. Ya, ma vez prenet ur skin John Wick war Fortnite euh, war an Apple Store et Camero très gondréland et vos Cameret très gondréland deus euh, deus ar gwerz gant Apple. ar gwerz gant Apple. Setu.
Yeah. Ah, ze, euh, kemen a c'han kollet evit Epic, neuze. O deus divizet mont a ene en em glaouzet, am sonch deus genre digresket ar priz, il m'avait fait kounezet nebeutoc'h gant Apple, normalement ah. c'est. Enfin, bez zo bet un emgannig mod-se ha neuze en App Store, enfin Apple o dividit euh, 8 Fortnite en App Store. Oh. Euh, crène Bear, et mossé. Mm À neuze Epic doit euh, euh, racresset ze ben afin doit prendre dem zonge et croire VZC pe yor deus prientet ur vidéo. Euh, neuze ur barodien eus, eus bruderes doa gret Apple e 1900 pevar ha pevar ugent. Neuze d'ar mare-se e oa Apple ar challenger bihan o vont a-enep IBM, setu. Euh, on doit studier ar bruderezé et, et can tell you euh, KNT and UT. Ha neuze oa vous avez dégoulé neuze euh, ur euh, plac'h au bandar or morzol war euh, Ur skramm sinema a oa sañset da vezañ evel barzh mil nav c'hant pevar ha pevar-ugent gant George Orwell. Ha neuze e oa skrivet neuze Apple, IBM a oa bepred o renañ pep tra bremañ e Apple a teu evit n'ouzon ket setu cheñch an traoù hag neuze Epic a ra un dave da se o lavar Apple a zo bremañ o ren pep tra neuze Epic a zo o vont da cheñch an traoù.

Setu, setu d'ar fedoù goude ma ali. Vidon e ket un istor frankiz euh, piv a c'hell staliañ war betra a ze penn-da-benn un istor arc'hant yeah. pegur replik a fell just gounit mior a arc'hant. Yeah. evel juste tregont-dregont euh, ze blanke beza euh, juste, mais enfin n'eo ket kudenn ar c'hoariarien, ben a fin. Enfin, ni rer ket fout, just en emgann etre, euh, etre embregerezhioù a klask a reont lakaat en emgann-se ar c'hoarierien er jeu. Mais euh, évite d'abegoù euh, troche, petra. Yeah, dreisol damjon jeu. Et puis, car on est calz a ran. Ya, ya, bah, azé... Jarre ar skin à tout à werzogn. Gant an, an dut a implich trew Apple. Bah, vel just. Azé, euh, un embregerez a c'hounit bilionoù euroioù, a renep un embregerez a c'hounit trillionoù euroioù, quoi.
Super, enfin, ni a...

n'eo ket ar c'hoarierien dre vras, enfin, pa vez kemeret ar strollad dre vras, e-touez o tud a zo droch. N'eo ket un dra fin lakaat nez da l'emgannañ enep un embregerezh, setu.
Ya, dreist-holl, fin ouzhpenn, Epic a c'hallfe, piv a c'hallfe bezañ an hidrouk ben daou pe dri bloaz, quoi. Epic zo bah, bras déjà. Yep, Donc, euh, zo utilisé evel doare da welet an traoù eban. Setu. Ba modal oa kentoc'h keleier berr. Yep.
Hag a oa um, ez eus bet diskuliet vije ur film Beyond Good and Evil. Met kel oe bet diar ben Beyond Good and Evil daou abaoe uh, un ebet blave chou yeah. déjà. N'oc'h ket ur film produet, ken produet gant Netflix hag Ubisoft Ya, da me soñj va avancer.
Bah, euh, memes euh, petit produit hag doa graet Assassin's Creed, yeah. d'Ubisoft, quoi. Hag gant Netflix. Sais-tu, hag euh, sevenet gant sevener Détective Pikachu. Ar pezh zo kelou mad? Ya, fin madavar ar film. Ya, me ma kavet mad. Da sol ya, noa plijet da galzi gadut da dud sol gant Pokémon hag e veze gwelet e oa doujus eus... Ya, sais-tu. eus Pokémon. Mm. Pezh zo genre ar minimum marteze, mais evit ar filmoù c'hoarioù vidéo, ar minimum a zo raltré.
Setu model e vo ar stumm boest deus c'hoari Stardew Valley a vo dasparzhet gant fan gamer. Noc'h eo ur stumm klasel hag ur stumm collector war Switch ha PC. Ha setu, ma fell dec'h uh, rei ar randim evit ma c'hallfemp kad ar stumm boest.
e tegemeromp laouen ar popoù. Setu, a modell zo bet un iriaouadennoù evit anañ war Animal Crossing New Horizon, oc'h aboe miz Gouere e c'haller splujañ en dour, mor, oc'h e c'haller dastum um, gommon, uh, istr, uh, traoù eus-se. Ha n'oc'h ez edalv zo muioc'h a draoù evit ar mirdi ha tout, ha traoù da werzhañ. A mod all, aboe miz Est e c'haller saveteiñ evit ar re o deus an dra war ar rouedad Nintendo...
Life?
Non. Ar gomañ, enfin, war an dra Peus evit mont war ar rouedad, ma skoaz penaos 'zo anvet. E an dud, an dud a bez-se a c'hell euh, eus benn a fin saveteiñ o enezenn kenkaz vije ba leret ar Switch pe euh, leret ar c'hoari pe fin ya, leret ar Switch muioc'h evit ar c'hoari Euh, ha tout. cloud saving, quoi, ben Ya, setu. Mm.
Vel ma ve war euh, Steam abaoe blavezhioù. Chut, Nimp zo komz diwar-benn Nintendo. Da... e-kerzh miz d'ar sul da noz e vez tan- un tan arvest bep noz hag e c'haller tre- ober treset en ho personeled. Setu, se zo evit euh, bah, darvoudoù euh, euh, penaos euh, an, an tan arvest a vez e Bro-Japan, quoi, e-pad an an. C'est- Hag mod all e c'haller euh, impliout huñvreo evit gallout gweladenniñ euh, ene- enezennoù an dud all, inizi.

Non.
Euh, gwraet hon eus euh, live tweet pe zaou. Ouais, marzhin eus meneget war Twitter, ya. Euh, me da skouer, ma, ma joñs bezañ zalet euh, aketus deus hini Sony diwar-benn RPS PEM. Hag a oa pli just-tre. Am eus kavet oa un abadenn a-feson. Uh, nor e, bon, uh, gallout refetat klask ma live tweet ma gav ar super denet. Mais j'en suis dreistol de ce Spider-Man Miles Morales hag a oa yeah. seblanté spin-off euh, Spider-Man. La fin n'est que d'un Spider-Man élevé mais juste dans un spin-off. De ça on y a dans un de ouais, yeah. War PSP war. Uh, mais ne ur c'hoari klok vo me meustra. Yeah, yeah, ne ket juste un DLC. Hag modal juste ar c'helo e vo deus ar Pokémon Snap, ne we, ar c'helo mhm. super loen, setu. Er memes keson eus kalz traoù all goudarn vo an doare reboot eus Fable war a seblant. Euh, ya, meus ket soñj eus traoù... Bah, c'hoari nevez Arcane a seblant cool, setu. Mm. Meus ket soñj penaos eo anvet, met un dragon euh, er- erc'hiat euh, amzer. Ya, um, d'accord. Bon, met kestrik.
Mais ya, me me war. E gwir. Me ket diouzhtu.

Setu bremañ 'vo komzet pep hini diwar-benn ar c'hoari. Ya, neuze me zo vont da gomz diwar-benn ar c'hoarioù, neuze euh, pad euh, adalek ar wech diwezhañ gant petra 'm eus c'hoariet, neuze ken nac'het 'm eus da c'hoari gant Deep Rock Galactic 'ma komzet diwar-benn ar wech diwezhañ. Hag aze e oa un distaol war Divinity Original Sin daou, neuze em eus prenet se gant mignoned, hag e plijus-tre evel c'hoari un RPG neuze evel Divinity Original Sin kentañ. Hag neuze gant Larian Studio, hag a zo ba doare-c'hoari Baldur's Gate, hañ? pezh 'skoe mat peogwir hin a zo tiorenn Baldur's Gate tri, ha toio hennezh e early access e miz Eost sañset neuze ar miz-mañ. Setu neuze ur sin-vad peger e plijus-tre Divinity Original Sin neuze diaes eo un tamm parc'hoarier da bevañ heuliañ an istor ha tout dreist-holl pa vez pep hini o vont neuze du hag o komz gant PNJ ha tout neuze goude ret un tamm adstrollañ an titouroù evit kompren an istor a-stroll pezh zo plijus ivez benn ar fin vel 'barzh ur c'hoari roll gwirion. Setu. Neuze m'ho peus hag ivez diaes bodañ pevar den gour en doare reoliek, memes kudenn hag evit ar c'hoarioù holl gwirion. Evit c'hoari ouzhpenn, fa n'heller ket c'hoari genre ugent munut evit da gousket kwa n'eo ket evel Overwatch pe un dra 'vel-se. Neuze setu, se zo ur gudenn all 'benn da fin. Deuet eo maez ivez Risk of Rain Dow e unan pik zero, neuze deuet eo maez eus an Early Access, neuze m'ho peus soñj mat ma komzet diwar-benn Risk of Rain Dow dija pa oa deuet maez an Early Access, ma komzet diwar-benn-se berzh petra oc'h roiñ ganit, neuze aze eo deus ouzhpennet ur bern traoù, neuze bez' zo tudennoù nevez, bez' zo kartennoù nevez, bez' zo objedoù nevez, des astum, neuze paotr 'dora pelloc'h, peus ur gwir fin da c'hoari. Ar wech-mañ, setu plijus-tre eo, plijusoc'h c'hoazh neuze da c'hoari, neuze e c'hallan deoc'h ma plij deoc'h ar roguelike hag ar c'hoarioù doare TPS un tamm. M'ho peus kavet plijus Risk of Rain unan. Hag ya, e-pad an distolioù 'm eus prenet Little Wood, un doare meskaj-etre Stardew Valley hag Animal Crossing. Neuze e rankfe plijout d'ar c'hikizik ivez. Evit ar poa, donc Deadpool un tamm fentus evit distannañ un tamm. Setu.
Moutik. Ya.
Noc'he.
Aboe. An abadenn diwañ. Benn a fin. N'on ket sur da vezañ c'hoariet gant kalz tra. Ur wech adkroget da labourat benn a fin er adkroget da labourat ez-fizikel e oa startoc'h benn a fin c'hoari. Zoken Animal Crossing 'm eus ket c'hoariet kalz ken goude. Setu, c'hoariet 'm eus un tamm da Just Dance daou vil ugent, mais Pascals. Meus ket, meus ket c'hoariet da glastra, gant klastra. Met prenet 'm eus Life is Strange daou. Hag ar c'hoariet 'm eus gant ar rann gentañ evit poent. Neuze Life is Strange daou a zo ur c'hoari dre rannoù, diorroet gant Dontnod hag embannet gant Square Enix, evel euh, Life is Strange, bennafi. Tremen a ra e me 'm eus bet Ha Life is Strange, un toullad devezhioù goude darvoudoù Arcadia Bay miserere bepred. Uh, puguroc'h eo ver o tostot deus Halloween, meneget vez Halloween. Uh, goût a reomp er memes bloavezh. Ya, pugur uh, d'ur mare... Fin.
Ya, rabat spoiler. Ya, um, ben a fin vez meneget darvoudoù uh, Life is Strange, bion a bion gant an tu deno, hervez ar fin. Ah. Setu, noc'h eo Ar wech 'mañ e tremen an traoù e Seattle, oc'h heuliet 'vez Sean hag Daniel Diaz hag a zo daou vreur. Lisead eo Sean hag emañ o prentiñ evit mont d'ur gouel gant mignoned ha tout. An traoù kentañ zo d'ober zo goulenn arc'hant digant an tad, kemer ur voutailhad soda, traoù da debriñ, nananana, fin traoù fentus quoi 'vez-se. Traoù a didalvoud un tamm, n'int ket a-bouez. er vuhez, hag deus e du Daniel a zo o prientiñ evit Halloween. Hag d'ar mare-so emañ Chen barzhegañ o komz gant ar vignonez pe meus pas. Hag e krog vez klewet euh, tud o, o huchal er-maez quoi. Pa grog jeu etre Daniel hag o amezeg e trenk an traoù da vat. Hag euh, e rank an daou bod yaouank tec'hout kuit penn-da-benn peogwir emañ ar polis oc'h arriout ha tout se. Re gomprener ket mat pa ra zo c'hoarvezet ha tout. Souezhu, un tamm souezhus-se. Setu, hag euh, n'oc'h ket c'hoari a reomp perzh Chan, n'oc'h ket ret kemer divizo hag ober war-dro Daniel. Hag euh, mod all e me eus penn-da-benn me eus doare c'hoari a Life is Strange. N'oc'h un doare point click euh, ma fell d'ar gant euh, trev o c'hoarvezout en ur sellet deus an endro hag o komz gant an dud ha tout-se. Un toullad dibobo bras a zo da ober, met ar wech-mañ ma n'eus ket tu da vont war-gil, pugur. Sean n'eus galloud ebet. N'hell ket distreiñ d'amzer evel ma c'hrae ober Max. Max, dres. Ul lodenn all deus ar c'hoari hag a zo disheñvel un tamm, a zo ar wech-mañ e vez gwelet ur sell un tamm politikel lakaomp e dan nebeutan un orli diwar-benn ar gevredigezh américain. Ya, a cause gwennellouriezh.
Ya, setu. Hmm.
Hag ivez politikerezh amerikan peogwir 'vez gwraet dave d'ar voger a vo savet gant Ah, ya. an a zo lakaet e anv evit bezañ prezidant. N'oc'h eh sell er gevredigezh setu peogwir eo ba an tudennoù pennañ a zo daou bod latino. Setu disfi an dud all a vez kavet war Warwenn a bep seurt traoù eses 'vez lakaet war wel 'barzh ar c'hoari. Pezh 'oa ket tamm ebet Paul Life is Strange kentañ. Euh, N'oc'h ket gortozet meus pell ar c'hoari, pugur-felle din euh, vi vefe klok an istor, hag euh, c'hiraouoc'h ebet peurbenn a fin ar rann gentañ a oa deuet mez e miz Gwengolo daou vil triwec'h, hag ar pemvedini a zo deuet e mez e miz Kerzu daou vil naontek, noc'h eo, a-raok Yeah. daou vil ugent, fin a-raok penn gentañ. Miz kerzu do vit nante kwa ket klok ar c'hoari. Ok. Setu, meur eo ba vel, pit Life is Strange m'eus kroget ur c'hoarierden lec'h ran euh, an traoù vel ma zantan ane ha tout se. Mm. Hag e ran un eil c'hoarierden vit essaie euh, petra rufe ma Un rafen traoù, ket, un traoù all, ket quoi. euh, se. Mm. Nor an eil c'hoarierden m'eus euh, oan kroget da filmañ war Twitch. Fin da skignañ war Twitch. Ah, ya. Nor mod se gen dalc'hin. Tetu. Ok.
Gwelet vo Gant ur gont eus Twitch. Yeah. Euh, me a stream avait chou un temps euh, géoguesseur avec zo ur c'hoari euh, on eus kroget da c'hoari Ya, ben a fin on eus c'hoariet kalz da géoguesseur. Ya, euh, gazo ur c'hoari neuze lec'h ma vezer lakaet en ul lec'h bennak war Google Street View. Hag eret kavout war Google Map, pelec'h on. Ya.
Euh, a-raok oa digoust ha bremañ André m'en deus euh, Google a uhellet o frizioù evit an API e red paeañ Roumanant bihan da Oro-Armies penn-draezh. Neuze setu me ur bern traoù cool a zo. Bez' zo dreist-holl en Twitch gall. Ar pezh 'neus lakaet ar c'hoant da c'hoari en Twitch gall, bez' ur bern tud hag a n'em lakaet da c'hoari-se. Bez' zo Antoine Daniel, Mister MV, Pod Linguistic aze, tout a neus kroget da c'hoari, neus tu perak e vezo. Kalz a dud.

klask ober ur rekord bennak pe... Ah non, tamm ebet.
Mais fentus a pu ren astu, mais bah, oa un doare da veorji padal n'aller ket ar yeah, bah, yeah.
Hag euh, da diski yeah, traoù di urban broio pe... Bah, memes da sker ur bern traoù dre je geser. Yeah. Goudari, ta linenu e Amerika ar su a zo melen war an

Ha c'hwi c'hoariet ho peus gant trev aboe miz Mae A ya, lârit deomp en evezhiadennoù. Vel ma rit bewech. Ya. Euh, ya, bremañ, neuze traoù n'int ket c'hoarioù video, neuze euh, me 'm eus kroget da sellet ur stirad film e-touez Rewall. N'on ket o vont da gomz diàr-benn Star Wars ar wech-mañ. Ouh. Euh, ar stirad anvet What We Do in the Shadows. Hag ur stirad skignet war FX. e France, e skignet war Canal Plus Série, neuze evel-just neuze elet gant ma c'houbanon Canal Plus Série. setu neuze a zo ur stirad, a zo ur spin-off eus ar film a oa bet sevenet e Daoville Peverzek gant Jemaine Clément ha Taika Waititi. neuze a oa ur film neuze néo-zélandat gant an istor un doare euh, mockumentary, vers neuze, yeah. e brezhoneg, tu la voir ur Bristol film. Yeah, pe ur euh, Feuilstopfilm pe... Ya. Ya, ya ket. Euh, Sais-tu nous est diverben euh, er skipailh le film, il y a à œil leur relate euh, Sunerian Guad. Nous est gonor ne meus ket der film, mais euh, tu din zelet. Ga ben ur ben traoù c'hoarvez nous est Taika Waititi a, a c'hoari e-barzh ar film ze, ouzhpenn se veni. Ha neuze o deus dibabet ober ur spin-off, mais ur spin-off américain, et si tu me retirat, à dame zonge, euh, bah, Ar mockumentary a glot mat a-walc'h gant ar stirajoù, bez' bet ur bern stirajoù mod sevel, The Office, uh, Parks and Recreation, mm, mm, mm. hag Rewell, moarvat. An dra gant ar bolisain a zen ket ur mockumentary ivez. Uh, Brooklyn Nine-Nine yeah. euh, Donc, hag euh, ouzhpenn, mais aze un diforc'h eo, enfin, e ve, e ebarzet ur skipailh film un tamm, un dra, ba, ba, da skouer, bar Parks and Recs, eo graet un doare documentary met vez morse displeget perak eus ar skipailh eo just evit ar stil benn fin morse vez kaoz eus a-wechoù vez tudennoù sellet ouzh ar c'hamera hag beus un doare efed The Office aze gant tud o komz evel FN interview met morse vez kaoz perak perak zo beus un den barzh un ti o filmañ tud o komz etrezo, ur c'houplad o komz etrezo vez morse displeget quoi. Enfin, penn-da-benn evit kaout ur stil morse, evit, evit enfin, setu. Aze e vez gwelane komzet da vez choutu dolar, eh, perak zo ur skipailh au film Drabenak. Setu, c'est des nus. Euh, nous er film ze, nous zo Amerikan, nous er c'hoarvez Amerika, euh, ma keken Taikai Waititi, mais bezo euh, un acteur Matt Berry a c'hoari bars, un avezan evi bez a c'hoariet bars The IT Crowd, ma bar

hag Tekai Waititi ha James Clement deus kemeret perzh evit sevel ar stirad neuze n'eo ket evel spin-offfoù all, genre spin-off The IT Crowd, war penn-da-benn juste Americanet o doa c'hoant profitañ eus brudañ ar stirad zo, penn ar vc aze penn-da-benn juste. Da mezon je doa c'hoant d'ober ur stirad hag gant deus kavet un emglev gant Americanet, setu. Neuze plijus eo, enfin, ar c'honsept a zo fentus, enfin, Sunerian Gwad o klask bevañ, enfin, dreist-holl er stirad Fence, neuze ober n'eus forzh petra, enfin, enfin plijus eo, quoi. Setu un doare meskaj très The Office ha Buffy. Benefin. Yeah.
Noc'h eme, deus ma du, meus gwad uh, zalet deus ur bern filmo me re evit komzi war o fenn. uh, Len et kaz man o treset me n'eus ket berranio deus plijad din kalz, Selaouet 'deus paotr skigner-jo ha setu en deio-mañ on sorc'hennet gant ar paotr-skignad Distorsion a zo ur paotr-skignad kebekaat hag savet gant daou bod oc'h eo Émile Gautier ha Sébastien Lévesque pegwir e lâranio anv bepred hag a zo ur paotr-skignad benn ar fin a gomz diwar-benn Ba ur meskaj un tamm true crime, traoù souezhus an internet. A ziskrivia istorioù souezhus en internet quoi. Ya, fin an niver, ya, ar bed niverel lakaomp. Oadvezh an internet.
Ya, creepypasta, yeah, hag all quoi. Un tamm...
A-wechoù zo traoù true crime met n'eo ket alies. Ya, ma en ur stumm gavañ eo ar re dedennus-hañ quand j'ai. Oc'h e- Sell faire une speech là war podcast, true crime. Ya, mais Bizarre tu sais.
Ya, mais peger hini a gont an istor dre a sell an tu niverel n'oc'h e se e blij-ni, Ah, yeah, marteze.
setu.
Hag e komzogn diwar-benn, euh, bah oui, chou- fin, ben, reont ket a-ratozh ker na mlonj, mais e plijout ra dezho komz diwar-benn istorioù a zo tremenet e Kanada, pa c'hallogn. Yeah. benn ar fin eo dedennus ivez klevet komz diwar-benn traoù n' oa ket re ret n' imp klevet komz. Fin-me zo bet benn ar fin selaouet 'm eus nemet ar blaouez kentañ a-bezh hag n'oc'h aze oa e daou vil seitek, kroget e daou vil seitek. Hag ul lodenn deus an eil n'oc'h benn ar fin n'eo ket traoù dre ret a anveen mat kwa. ma ket evid rev zo ma jañs bezañ klevet komz dionte met traoù all ma ket tamm ebet. pe traoù da skouer a ran diwar-benn John McAfee me ouie e oa un ne oa forzh petra buhez an DNC ha tout fin bet oa tud a ouie ne oa bet traoù a c'hoarvez tro-dro tud Silk Road ha tout-se me ne ouien ket resisoc'h. Setu unor ha ma plij deoc'h chileoù tud Kebek, ho koñ. Bennañ un tamm Dont a rez evit ar pouez-mouezh Québec hag chom a rez evit an istor du Uranus. Setu.
Ya. Noc'h eo ar, ar podskignata galite, me gav. Ya, ya, n'eo ket fall. A wechou zo rano e zosnek, pa gojean... Ah, ya.
Me mm, meus kavet rano e zosnek. Ba, da besoin, j'ai ron kekenze, pe yor tout ar divizan, okay. sen tre zosnek. Ba, dor ma reso e benafin e rein doare crossover gant podskignajou uh, ah, yeah. canadian.
Okay. Yeah.
Mes Kanadian euh, saozneger pe Amerikan evit rev zo evit euh, bah, tud o doa un tamm pe me meus sav-poent pe just avoir tud ar re penn-da-benn true crime hag o doa komzet diwar-benn me meus sujet met ket gant me meus sell ha tout se n'oc'h e oa dedennus avoir euh, komz en-dro diwar-benn euh, diwar-benn se. Setu. Ya neuze ma mordedennet gant an true crime ma gelaou ivez ouzh ar podcast e saozneg anvet Case File. Gant ur pouezonez iwerzhoneg a gomz diwar-benn se neuze gant un ton ultra serious dark yeah five o'clock she discovered the body traoù un tamm crooner ha tout Mat, hag setu modal evit un dra un tamm skañvoc'h ha c'hoazh. E c'hañ da venegi ul lef-mañ notre 7 anvet La tête dans les étoiles e galleg, hag a zo Ul lef-paotr-treset savet gant Jen Wang hag a oa devagoet Le Prince et la Couturière a oa mat-tre. Bah, komzet diwar-benn-se e petra c'hoarai ganit? Ah bon, bah su- setu. ur c'helc'h. Da'm soñj.
Ya.
N'oc'h ket komzan c'hoazh diwar-benn he labour. Hag ar wech-mañ, ben a fin e komz euh, muioc'h diwar-benn he buhez dezhi. dre tudennoù n'o deus ket n'o deus netra da welet ganti met komz 'ra diwar-benn bennafi ar gumuniezh sinod e Stadoù-Unanet oc'h en em soñj eus dezo penn-da-benn a pezh deus Ibewet pa oa bukel setu bennafi un doare ba kudennoù identelezh quoi ba nompas n'omzan tout aziat a-walc'h kemeret gant ar rummajoù a-raok tout-se. hag, fin, met se n'eo ket temmoù pouezusañ, live-bann o treset. An tem pouezusañ a zo ben a fin un darempred mignoniezh etre div bloc'h. Ha Moskoved oa, oa deut brav-tre ben a fin ar seurt zantat un tamm gwarizi c'hell Diwan e barzh ur darempred mignoniezh pa welez da vignonez o kad muioc'h a Vignonette, tennomp gwask gante petra 'vez-se. En deus stumm ho kadberzh muioc'h gant tud cool ar skolaj ha tout. An oc'h oa am eus kavet e oa deut brav an tu-se ivez. A-hendall zo fin fromus fromus-tre tout ar fin peogwir zo un darvoud dic'hortoz a-walc'h ar c'hoarve. setu brav-tre, kavout a ra mat-tre labour. Janeway geret eo dezhi kenderc'hel. Setu
Bah, setu evit an abadenn-mañ neuze, trugarez deoc'h da vezañ selaouet ha kenavo Chouton. Kenavo